Mataku i taku mata o te rorohiko. Nā, kua whai tētahi paku hāwhe haora uh, i tēnei rā tuarua uh, i a tātou i whakamoho ao nei ki o tātou kāinga. Ai, kua hoki mai ki tēnei kēmu World of Warcraft. Tērā pea me āta noho au ki te whakamāori i tēnei, ēnei kare kua, kua rongo te nuinga o koutou mō tēnei kēmu, ko Classic tēnei, arā te putanga tuatohuru, tuatahi nō te tau 2004 puta ai tēnei kēmu, āe. Ā, nō reira, anei ētahi o aku tangata ki konei. Ā, mō tētehi whakataetae tēnei tangata, nō reira ka tīmatahi ai he, he tangata hōu, he toa hōu. Nō reira, tēnā koutou, ā, kua peka mai ā, ki tēnei pāoho mataora. Ā, tērā pea ka peka au ki te āta titiro, tau ake nei.

Mō te tūpono, kāore tētehi e mahi ana, e pao ana, e hāwhea. Ana, ara, te hononga ki te mea nei, aue, Ana, ka roa tēnā hoki atu ki te kēmu. Oh, ki konei, ki konei, kēmu. Ana. Pēnei ana kia kite au mehemea ka hiahia kōrero, ana, tuhi mai ka kite au i, i ngā kōrero. Okay, te tangata nei. So World of Warcraft, he e ki ana te ao Pākehā, he MMO tēnei, ara he he ao whānui, ara he kemu, he ao He whenua, he iwi, ā, ko tāu he whiriwhiri, ā, ko tētehi iwi, anei, anei he maha, e rua ngā taha, me kī ko te taha pai, me te taha kino. Engari ki te whai koutou i te pūrākau i ngā kōrero whānui mō ngā taha e rua, ehake te mea ko te taha pai, ehake te mea ko rātou ngā tāngata pai i te nuinga o te wā, engari he hītori tō tēnā, tō tēnā iwi, engari mō tēnei wā,

Ā, ana, ko ngā, ko te iwi tangata tonu, ā, ko rātou an, anahe te, te iwi e taea ana te, te kawe i ngā, ngā mahi o te pararini, nō reira, pai ki au te, te whakamahi i tēnei pātene mā te rorohiko anō e whiriwhiri i te tae o te kiri, te momo mata, ngā makawe ērā momo. Hei no, ana, pai tēnā ki au, e ahara. Ā, ko te māwhai. Karekau he tohu tō no reira ka pēnei, nē. Ka Pai. Arā noa atu ngā kōrero mō tēnei kēmu, engari ko Te Matuihu ka kuhu atu ko tāu he whai i tētehi mōmō pūrākau e hāngai ana ki tō tangata, ki tō iwi. He rite, i ngā wā katoa ka tīmata ai tētehi tangata hou, tētehi toa hou, ā, e rite ana mō te katoa. Ā. Engari he rawe, he rawe tēnei kemu, he nui, he whānui. Uh, ko te pararini tētehi, uh, rā noa atu ētehi atu uh, momo toa e tae ana e koe, ko tētehi he toa a hoari nei, ara, mau i ngā te hoari, uh, ā, me te pūru. O, anei. Ā, ka tīmata tēnei ia te wā ka tīmata he tangata hou. Ā, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi tōna ake kōrero whakataki.

He aha? Ngāi haumi, ngā haumi tērā, ngā toa haumi, ana ko te taha kino, ngā hoa riri, ā, e kī ana ko te horde. Now humanity's greatest chapter can be told. Ā, tērā rā, arā, he tangata, ko ēnā, ngā ingoa kikorangi nei, he tangata motuhake ēnā. Aha nei. Kaua e āwangawanga ki te nui o enei mea. Te mapi o te wāhi, ana. Pāwhiri i te pātene me, ki runga i tō patopato, papapato. Huri tēnei ara taku tangata, anei e tehi mahi. Hei! Tēnā koutou. Ah, whakawhāiti tēnei, neke mai ki konei ke kawa koutou e kite i tēnā. Ah, neke, ki raro, ki raro. Ah, kua mātua rawe ke au i te, me ki te pae, Te pai nei, te pae pukenga. Ko ngā pukenga ēnei o taku momo toa, arā te Pararini, he rerekē mō ia tangata. Oh, nā, nā, no, kua, ko te mai he tangata hou. Wei. Au e te rangeru. How are you? ko ēnei tohu ohorere e tohu ana uh, he mahi uh, tā taua tangata, hei mahi māu. Ka kī konei, Nau mai tēnā koutou. Haere ki te kōrero ki a Marshall McBride. Kua wha, ā, i, i mātua rawe kē i te pae pukenga nei, kia māmā ake ai mō aku e kite ana koe i ngā, ngā pūreta. Ka pāwhiri au i ngā pūreta nā, ana ka māmā ake taku whakamahi i ngā pūkenga o te tangata nei. Mehemea ka pā au te C, Koinei te āhua o taku tangata e kite ana i te momo, te kaha o te tangata, te agility, tērā pea ko te agility, te, te tere o te tangata. Uh, hāngai ēnei nama katoa ki tētahi āhuatanga o te toa nei e kaha ake ai ia. So ka piki ēnei nama, uh, ka kaha ake tētahi wāhanga o ana mahi, arā te, te kino, uh, te kaha o tō patu i o hoariri, te tere rānei o tō whiu i tō rākau, ērā momo āhuatanga. Ko te pararini ka tīmata ki tēnei he mace, ā, he rākau me mau ki ngā ringa e rua, tērā ētehi wā, ā, Ko He Mace, ā, ka taea te mau ki te ringa kotahi, ana, ki te pērā, ka wātea au ki te, ā, mau hoki i tētehi hīra ki, ki tērā atu ringa. Engari he maha ngā mea. Anei ētehi atu āhuatanga o te tangata, ā, ko ngā pūkenga tonu o te tangata, ka tīmata ki tēnei, e toru ngā wāhanga, Ā, mō te Pararini he, ko te Holy, te mano o te Atua Pākehā. Ā, mā tēnei, te māramatanga o te Atua Ara nei, o te Whakapono, ā, ka whakaora anō i tētehi wāhanga o taku mauri ora. Nē, arā, ana, mā tēnei Seal of Righteousness, Ā, ka, ia te wā ka patua i taku hoariri, ā, ka tāpiri atu tētahi ki te whā rānei o te, ā, te mana whakatoki ki runga i a ia. Nō reira tō kōrero ki te tangata nei. Ana, haere ki te, anei ki konei, patua kia 10 ngā kobold vermins, ana he, Hawhe tangata, hawhe kiore enei tangata, tera pea he, he kipara. Light bless you. Ka puta atu. Koinei te mea, ana, ko tenei pae waiporoporo nei, ka whaka, ka ki tenei, ana, ka piki ano to taumata. I tenei wa, kei te taumata tuatahi, a, ono tekau katoa nga taumata o tenei kemu, a, mo ia tangata. What can I help you with? Ka taea te hoko, te āhua nei, hoko atu, hoko mai ētahi mea. What can I do for you? Anā, he papanga, ko ngā momo kahupapa kua hanga ki te kahupapa me te kirirehe. Ko tohu, ko tohu au i te, te kupu kirirehe uh, mo te leather. I te mea e haki te mea ka Ka taka mai te leather ana i te kauanahe i tenei engari ko nga nga wuruwhi nei he kiri kau mai te te wuruwhi no reira he kiri whakaroa he kiri rehe ko nga mea nga ki rehe katoa. Hello. Tena haria mai kia waru nga nga miniti. No reira. Ane tuatahi. Patu kia tekau ngā kobold vermins. Ana, he mīti hoki. Ko ngā mīti mai ngā wūriwhi nei. O, ana, kua pā au i te, te wē, te seal of righteousness ki konei. Mo te toru tekau hekona, ka pērā. Ana, ki te patu ai te wūriwhi nei. Ki te koe i tērā whā, te nama kōwhai. He āpitihanga tērā ki te kaha o taku wūriwhi. uh, o taku rākau nei. O, katoa e nei, ka taka mai ngā mea nei. I ngā hoariri katoa, uh, ko ngā mea katoa, ka hinga i a koe, ka taka uh, e tehi taputapu, he kahupapa hou pea. Ana, ko ēnei mea he, kua kiwikiwi rawa ngā ingoa, uh, atu i te hoko atu ki ngā tāngata, ki ngā toa kia whai moni, kia whai kapa ai koe, koirā anahe. Karekau he mana, ā, karekau he mana o ōku hui i tēnei wā, nō reira, ka kite ana koe e rima te kaha o te kahupapa o ēnei mea, te kahu ārai rānei, Um, nō reira, ai, haere au ki te kimi, ko tāku mea he kimi, he patu i ēnei wuruwhi, kia taka mai he mīti. Ko nā, nā, nā nama mā, koira te, te kaha o taku rākau, ne? he iwa i atu aka patu, Nā, ka pēnei. Pai ake mehemea ka unlock frame. Ana. Oh, ki raro nei pea. Pai ake tēnei. Kia kite ai koutou. Ana nei taku. Ko au tēnei. Taka mai ki konei. Oh, au e. Kia ahua pēnei nā. Ana, lock frame. Heke iho ki konei. Tiki ana, ah, ara he mīti, quest item, he mea e hāngai ana ki ngā mahi kua whātu ki a koe. Um, kia tere ake, taku tiki ake, ka anei, Autoloot, ki konei, kia kaua au e matakite te pehi i ia mea, ana. Ka rerekē ngā ngātaputapu, ngā rawa ka heke i ngā mea katoa, ehara ki te mea ka orite, like, te rape i te tihua kotahi te te kirirehe anahe ka ka taka mai i tētehi hoariri, ā, i ētehi wā, E kitea nei koe, ana, he mīti, he, he aha rānei, he maha ngā mea. Oh, he tātua hou, he karapu hou, ka tīmata ki ēnei kākahu anahe, ana, kua tīmata taku whakakīkī haere he tātua hou, ka piki taku kahupapa. Pai ki au te kia patu. Anei. Awe, kia tupato au. E toru ngā wuruwhi nai titiro ke te tino heke. Oh, ka pai. Kei kone hoki taku pūkenga whakaore i te mauri ora. Ana, māma noiho, o, oh, te awa nei he mea hou ko taka. O, oh, ka rawe. Hene, he korowai. Kua mau ki reira, ana, ana ki o, ki o wrists, e hā rānei te kupu Māori o te wrist. E tā. Haere tonu rea. Hmm, nō re ai, kia waru. Oh. kua eke ki te taumata tuarua. Te tohu tēnei o te taumata, te taumata tuarua. Patua. He mīti, he niho, he mīti, he matikao. Mīti, he niho, he matikao. Katoa i nei, ahakoa kāore he take o te mahi, ana. Ā, ka tae te kawe ki ngā kai hoko ki reira hokona atu ai, kia riro au i ētehi kapa. Ā, ana, kotia tātou, kua waru ngā mīti. Ēnei. Ko ngā kīpara, vermin, tino para nei ngā mea nei. Awe. Patua. Mai. Mai tonu ki konei. Oh, tēnā koe e tangatono, tēnā i āwhina mai i ahau. He wai, he wai. Nā, nō reira, mehemea kāre anō kia taka te kapa, ko tēnei te kākāriki nei, ko te mauri oranga o te tangata. Ana, ka patu mai te hoariri a koe, ka hinga mai, you know, ka heke iho tō ora tō mauri ora. Ko tērā atu he mauri tūmatarau, te, te kikorangi. He mauri tūmatarau tēnā. Mā te mauri tūmatarau e, oti, e tika ai tō, tō whakamahi i ō pūkenga, ne? Mehemea ka titiro ki tēnei the seal of righteousness, rua tekau i te kemu mana, nē, whakamahi ai rātou i te kupu mana ā, mō tēnā, engari, you know, he, he, he mauri kē tēnā ki a au. He ngoi, he ngoi rānei, he riaka, Nā te aha pea i te, te mana. Kia tekau, kia rima atu anō ngā kiore para nei. Oh, kawe wareware kia mau tonu tō seal. Tohu, te tohu o te pono. Oh, e hā tēnā. Oh, ka pai. He kahu papa mō te poho, he kirirehe, 31. Anā, karekau taku kahu papa poho. Nō reira, whakamau au i tēnā, kua āhua rerekē ināianei. Re. E pāwhiri anau i te tab key. Tab key kia ana ki te pena. Kia pekau i waenga i ngā hoariri mehemea nui ake kotahi. Hara mai. Ka piki ake taku taumata ia taumata, ka wātea mai uh, ētahi atu pūkenga hou. O, oh, oh, tātua hou, ana, oh, toru ana he tēnā, tekau mā waru kei au i tēnei wā. Ana, kotia tatou, tekau anō, ērā kia Orepara, kia Warunga Mīti Wūruwhi, hoki atu, oh nā, ana, kua tata atu tatou ki te, te reanga tuatoru. Kore te taki mātua whakarite mai au i taku mauri ora, ka ahua nui ake kia kite au te kaho te heke. Ana. Ana. Ana. Oh! E, ka rawe tēnei. Me mea kare no i kite, e toru ngā ngā momo kahupapa. Ko, ko te, te taumata tuatahi, ko ngā kahupapa kua hanga ai ki te papanga, ara, he, kaka, he kākahu, He papanga, he cloth. Te tuarua he, anei, kei te mau au, he, he kirirehe i kirikau aha ranei. Ah, kei konei, ah, leather, ko te tātua hoki. Anā, ko te tuatoru, ah, ko te mail, arā, hangai ai te mail ki te rino, ah, ki ērā maitai, ah, kaha. Ko te pararini, ka tae ia te mau i ngā momo, Kahupapa katoa, ana, ko te mea pai ko te mail, nē, he nui ake engari he to, he, he taumaha ake. Um, ko ngā toha matarau, arā ngā tērā hunga ka whakamahi i te tūmatarau, pēnei i te wizards, ngā, arā, ngā mages, mages, ngā warlocks, Ā, ka, e taea noatia ana e rātou te mau i te kahupapa kua hanga ai ki te papanga. Āe, ko ngā, ngā toa, Ngā Hunters, ā, ara, ka pai, i ki te taumata tuarua. He rautaki pai tēnā mehemea e tata atu ana ā, te kī o tō, tō pae taumata, tēnā, patu anō ētehi atu, ā, i mua i tō whakahoki i ngā mahi nei. You need something? Uh, kare taki o ena, o tēnei. Have a good one. Ana. Ia wā ka whakahokia ngā mahi kua homai e tētehi atu, kua riro i a koe. Need help? E tehi Kei te hoko atu enei mea katoa atu i tenei, ko te wai he mea pai i te wa. Be careful. Kua tae atu tera, um, he pai i te wa kua tino heke to mana, to mauri tumatarau, ne, ka inu noa i te wai, kua piki ano to. For the Alliance, light be with you. Pata no nga kaimahi nai nei. Light bless you. Oh, hea tērā reta. Pānuitia. Kia ara, nau mai e te pararini. Ko koe te, te, te o ngā tino kai wawa o tēnei ao, he tūtei. Hmm, haere ki te tangata, ki te tuakana. Hāmuera. Anei. Greetings. Tēnā koe. Or the alliance. E te mātanga. Si, koe nei te tangata. Careful. Trainer. King's honor, friend. Kōrero ki aia, anei e te hiāhuatanga. Devotion aura. Ai, ka kāna tēnei, kua piki ake te mano o ngā kahupapa. Te 55, nō reira. Ka pēnā. Go with honour, friend. Holy protection. Ana, ko te tuatoru kei konei e ki ana ko te retribution. Ooh, titiro. Awe. Well met. Ko tētehi mea pai ko te judgment kei te reanga tuawhā, te taumata tuawhā. I te wā ka whakakato sio, ka tuku i tēnei he momo riaka mō tērā sio, ka patua te hoariri. Ana, koinei te, ka mutu, koinei te āhua o tēnei, ko te rohe tīmatanga anahe tēnei, he takiwā iti, Ā, kei tua o ērā rākau ko ētehi atu. Hey there. Kia eke rā ki te takiwā, ā, oti ai ngā mahi o tēnei riu. Ka eke koe ki te takiwā o te reanga o te taumata tuarima, tuaono. Anā, ka mutu ana tēnā, ka puta anō ki, ki rohe hou. Ka tino kite koe i te momo.

He kaha ake ngā hoariri, he uaua ake ngā mahi i ērā rohe, ā, ka tino, ā, kāre tino he aha te, he aha te kupu. Koretake te āhua o te, te whawhai, nā te mea, kua whai pukenga hōu, ka whakamahia ērā pukenga, mata hōu. Bueno, koinei, a rawe tēnei momo kēmu ki au, he nui rawa te kēmu, he whānui te kēmu, he kēmu, he nui, oh, he nui tonu, he whānui tonu, he maha ngā mahi hei mahi māu, atu i te tenka, i ēnei momo te patu i ō hoariri, ā, he mahi kei roto i tēnei mahi, ā, kei roto i tēnei kēmu pēnei i ngā momo, Ā, mahi waihanga taputapu, waihanga kahukahupapa, waihanga, ā, rākau, ngā rākau rerekē, ngā hoari, ngā hīra, ngā mace nei. Aue, kua āhua nui pea. Kia kaha, kia kaha, kia kaha, kia kaha. Aue. Oh, waimarie au. Ā, me tūpato au ki nei toru. Mai mari au i tēnā anō. Whakoro anō. Nā, ā, ki te mate koe, e haki te mea ka Ka oti te tekemu i reira. Uh, engari, uh, ka kēhua koe i te wā ka, ka mate koe. Tērā pia ka mate au te te iwa kia ki te rā koutou. Engari, ki te mahi, uh, ka huri hei kēhua. Nā, me oma tō kēhua ka kimi i tō, tō tinana, ana ki reira whakaora ai anō koe. Engari me tūhono tō wairua, ā, tō wairua ki tō tinana. Te wairua, te kikokiko. E, tēnei mahi anō tāku akua nei. E hoa ma ai. Ko te ahua nei me oti ko nei. Patu i nei, ko te tumanako ka haere tonu i nei mahi, ka whakapāho anō ai i nei mahi aku. Um, ai, tēnā koutou, ko te tumanako ka hoki mai, ki te kore waiho mai he paku kōrero, he ae he kēmu anō, meheme tākoro ana koutou i tētehi kēmu. Uh, He Playstation tōku. Ai, nō reira e hoa mā, tēnā koutou, tēnā. Ai, ka waiho ake ki reira, tēnā koutou.